Ule chibai vek ule, tun tum kan video ah chuan WhatsApp media thlalak leh video te gallery a lang thei lo, a lan thei loh chhan chi hrang hrang leh a tih lan dan chung chang i han bih chiang teh ang. Hmasa berah chuan WhatsApp ah kan han lut ang a ah khatiang media thlalak leh video te gallery a a lan thei loh chhan pakhat chu-- private ah hian kan han lut ang a chuan tah hian kan han click ang a name ah khan chuan hei media visibility hi kan han en ang a hei hi no a i dah chuan khami hnena tanga-- Thlalak leh video i dawnte kha gallery ah a lang dawn lo a ni. Chuvang chuan gallery a lang tur hi a i duh chuan default a maw yes a maw hian chung pahnih a i duh zawk zawk hi select ang a chuan ok i hmet ang a. Chuanin Khami hnen atanga thlalak leh video i dawnte kha i phone gallery ah a lo lang thei dawn a ni. ka tiang chiah khan group ah pawh a ni tho va he group ah hian kan han lut ang a chuan group subject ah group name ah kan han click ang a a han tuai chho vang ah hei hete hi media visibility kha group ah pawh khan a lo awm tho a ni chuan he tah hian hei pawh hi no a awm chuan-- Kha group a thlalak leh video te an rawn post i download te kha i gallery ah a lang thei lo vang a i gallery a lang tur aidah chuan i duh chuan default a maw yes a maw hian i select ang a ok kha i hmet ang a chuan kha group a thlalak leh video an rawn post i download te kha i gallery ah a lang thei dawn a ni whatsapp ah thlalak leh video te Gallery a a lan thei lohna chhan dang leh pakhat chu disappearing message vang a ni a whatsapp ah khan an lut ang a hei helaia lang hi a hmuh theih ang chu mahni hi disappearing message chhinchhiahna a ni a disappearing message a lo inset a helaia sign ang hi a lo awm chuan khami hnen atanga thlalak leh video i dawnte kha-- i phone gallery ah a lang thei dawn lo va ni a chhan chu disappearing message kan han on chiah khan media visibility kha automatic a a in off a in off avangin khami hnen atanga thlalak leh video i dawni download te kha i gallery ah-- a lang thei dawn lo a ni chuti ang chiah chuan group ah pawh a ni tho va disappearing message a in on chiah khan media visibility kha ti khan automatic in a in off ve leh ta a khami ni avang khan group ah pawh disappearing message an on chuan in mi kha group ah thlalak leh video an post e kha. download mah ila kan phone gallery ah a lang thei ta thin lo a ni chutianga disappearing message an on chuanin min an lo on chuan off ro va in tih ngawt theih lova tin group ah te pawh admin ten disappearing message an lo on chuanin off turin kan va ti ngawt theih lova amaherawhchu disappearing message on hang a thlalak leh video te-- Kan gallery-a lang tura kan duh si chuanin eh keimahniin kawng kan indap chawp ve mai a ngai ta tihna a ni a, chutiang tur chuan heti hian i lo ti dawn nia i phone ah khan file manager emaw file tiin emaw my file tiin emaw a eng maw ber in a awm ang a tah chuan i lut ang a hei ka phone ah chuan my files tiin a awm a tah hian kan lut ang a chuanin-- device storage tih emaw phone storage tih in emaw awm ang a tah khan i lut ang ah chuanin android tih folder ah khan in lut leh ang a chuan media tih folder ah i lut leh ang a com dot whatsapp tih ah hian i lut leh ang a chuan hei whatsapp folder kha a lo awm ta a. whatsapp folder a hi lut ang a chuan hnuai ber hi media tih a awm a media khan i lut ang a chuanin whatsapp image te hi whatsapp thlalak bik kha lo en tile a thlalak lang lo kha lo ti lang duh tile a gallery ah khan whatsapp image ah hian kan lut ang a hetah hian whatsapp a thlalak zawng zawng kha-- kan download zawng zawng kha tah hian alo awm vek ang a chuan private tih ah hian ka tih ang mezi media visibility off private a mi te emaw ah group a mi te emaw kha gallery a lang thei lo thlalak ho kha whatsapp image ho kha tihian alo awm tlar teuh vang a chuan i duh-- Gallery a lang tur a i duh ho kha i selek ang a tianin long press anga tihian i duh duh kha i selek ang a chuanin move hi i click ang a i duh chuan whatsapp image pangngai awmna chiah a i dah duh kha chuanin tah tira kan luhnaah khan android-- media com dot whatsapp whatsapp ah khan i lut zel ang a hetah media ah whatsapp image ah chuan move to here tih hi i hmet ang a chuan khatah khan a in move ang a chuan i gallery ah a lo lang tawh dawn a ni a whatsapp image kher a i dah duh loh pawn eng folder emaw berah khan-- khang gallery a lang thei loh te kha i device storage ah emaw sd card storage ah a khawi emaw ber ah khan i move chhuak ang a chuan i gallery ah khan a lo lang mai dawn a ni chutiang chiah chuan video i gallery a lang thei loh ho pawh kha a tira kan luh ang khan whatsapp video ah chuan private ah ti khan gallery a lang tura i duh ho kha an i select leh mai ang a. I mu fanga chuan folder dangah i sawn anga chuan tikhan khang video a tir a i gallery a lang lo whatsapp video i gallery a lang lo te pawh kha folder dangah i mu fa hrang chiah khanin i gallery khan a lo hmu thei ang a i gallery ah a lo lang thei tawh dawn a ni aw lekha kha whatsapp media thlalak leh video-- Gallery a lang thei lo, a lan theih loh chhan chi hrang hrang te leh a tih lan dan chungchang te chu ni a. Thirtu ten he video hi in lo hlawk pui a, in lo tangkai pui ngei ka beisei a, in za vaiin duhsakna ka hlan cheu a ni.